Léif Frënn, léif Komeroden a Komeroden, wéi Dir et wësst, wäert ech Iech net elo de Wahlprogramm vun déi Lénk virstellen, aus deem ganz einfache Grond, datt d'Propos nach net fäerdeg redigéiert ass. Mir sinn awer scho relativ fortgeschratt doranner, mee wéi Der wësst, esou en Text kann een net op Commande zesummestellen, diskutéieren an amendéieren. Dofir brauch een nach e bëssen Zäit. An dat wäerte mer och an deenen nächste Wochen da méi intensiv maachen. U sech ass dat och, wann ee sou wëll, eng vun eisen éischte Kritiken un der CSV-LSAP-Regierung, datt hir duerch hiert absolut Talent fir Chaos an Duercherneen ze suergen, mir elo während der Summerhëtzt e Wahlprogramm schreiwe mussen. Mee dat Besch ass dobäi, datt mir dat och nach hikréien. Also keng Angscht, e Wahlprogramm wäerte mer mat Zäiten hunn. Et ass jo och net esou, wéi wann mir eis Programmatik fundamental ännere missten. Mee mir huelen dat awer eescht an dofir huele mir eis och e bësse méi Zäit. E Wahlprogramm, dat ass zweeërlee. Et reflektéiert d'Necessitéite vum Moment aus eiser Siicht. Dat, wat no dëse Wahlen misst ëmgesat ginn, de Minimum vun deem, wat misst ëmgesat ginn. Et ass och en internen Diskussionsprozess. Et gëtt eis d'Méiglechkeet, eis fir mat de Realitéiten auserneenzesetzen an och de Wee ze weisen, fir nei Realitéiten ze schafen. Wat ass de Kontext, an deem dëse Programm entstoe wäert? Et gëtt en duebelen. Engersäits eng global Kris, eng systemesch Kris vum Kapitalismus, déi dozou ausgenotzt gëtt vun nationalen, europäeschen an internationale Regierungen an Institutiounen, fir eng nei Weltuerdnung ze schafen. An dës nei Weltuerdnung Déi gesäit ellen aus. Et geet drëms, de Leit hir sozial an demokratesch Rechter ewech ze huelen, Ëmverdeelung vun ënnen no uewen ze bedreiwen. Anerersäits hu mer eng national Kris an dofir hu mer jo och Neiwahlen. Nach ni ass et Lëtzebuerg zënter dem Zweete Weltkrich esou schlecht gaangen. Nach ni hate mer esou vill Chômage, bal siwe Prozent, a Wierklechkeet sinn et der jo nach méi, wann een Frontalien a Mesuren dobäirechent. Nach ni waren d'Präisser vum Logement esou héich, quasi onbezuelbar, an nach ni hate mer esou vill Aarmut. 80.000 Leit sinn hei zu Lëtzebuerg betraff. De Juncker gëtt sech oft gären als Aarbechter kannt, mee gëtt sech och heiansdo gären als Kommunist. Mee de Juncker ass kee Kommunist, hien ass och kee Lénken. Hie wier e ganz gudden Apparatschik an der UdSSR gewiescht, dat ass sécher. E schéngt jo och wëllen dem Brezhnev et nozemaachen. Dat ass dat eenzegt, wat hien a Verbindung setzt mat deem, wat eng Kéier Sozialismus geheescht gouf, a soss näischt. De Juncker huet keng sozial Oder. Et ass e kalbliddege Rechner, en Zyniker, een, deen d'Aarbechter berouegt, fir se an d'Schluechthaus vun de Finanzhaien ze bréngen. Een, deen ouni mat der Wimper ze zucken de Griichen erkläre geet, si missten d'Land privatiséieren. Een, deen als Eurogruppechef deenen anere Regierungscheffen, a sech selwer och, erklären, si missten hir Indexatiounssystemer ofschafen, an hei esou mécht, wéi wann déi lescht Rettung géint d'Ofschafung vum Index wier. Een deen Dag fir Dag der Merkel seng Schung wichst fir iergend e Posten an der EU ze kréien. En huet virun 10 Joer an der Chamber gepinscht, well en huet missen zouginn, datt en näischt am Logement ënnerholl huet. Ma 10 Joer drop ginn et Dausende vu Leit hei zu Lëtzebuerg, déi kräischen, well se kee Logement fannen. Mee dem Juncker, deem Schauspiller, deem ass et egal. Hien a seng csv, deene geet et gutt. Wéi konnt een nach haut am Quotidien liesen, Wësst eng Duechter, wat frësch vun der Uni kënnt? Da gëtt dat emol Direktesch vun engem Kulturzentrum, well de Pappa héije Beamten ass an CSV-Member. Déi Hären an Damme vun der csv sinn ënner Daach. Mee ech wollt mech nach entschëllegen. De Juncker huet wuel eppes fir Leit gemaach, fir seng CSV-Memberen. Deene konnten eng Aarbecht, e Posten oder soss eppes fannen. Dat mécht natierlech net nëmmen csv, do spillen natierlech déi aner Parteie mat, déi ëmmer dofir gesuergt hunn, datt csv an der Regierung blouf. Mee d'CSV, dat ass Fils. D'CSV, dat ass antisozial. An all déi Parteien, déi net kloer soen, datt se net méi mat der csv an eng Regierung ginn, si matschold drun, datt den CSV-System weidergeet. Dofir gëtt et just eng Léisung, Bei de Wahlen am Oktober muss déi Lénk gestäerkt ginn. Sou staark, datt all déi aner Parteien, LSAP, DP an déi Gréng, verstinn, datt keen csv wëllt. Déi Lénk muss esou staark ginn, datt all déi aner Parteien, LSAP, DP, Gréng, verstinn, datt wa se wëllen un den Index goen, wa se wëllen un eis sozial Rechter goen, wa se wëllen un eis Pensioune goen, da rabbelt et. Well en 20. Oktober wäerten d'Wieler de Choix hunn tëschent véier Patronatsparteien ze wielen, csv, LSAP, DP a Gréng, an enger Partei vun den Aarbechter, vun deenen, déi keng Aarbecht fannen, vun de Fraen, vun der Jugend, also déi Lénk. An dat ass elo an net muer oder iwwermuer. Well et geet och ëm de Broch mat dësem System. Ouni Broch komme mer net weider. An dat sollen u sech och déi grouss Linne aus eisem Wahlprogramm sinn, en ökonomesche Broch, e soziale Broch, e politesche Broch, en ökologesche Broch. Et gëtt gesot, d'Land wär esou lues net méi ze finanzéieren. Ma mir soen dach, dat kann een. 80 Prozent vun de Betriber, déi hei zu Lëtzebuerg ugemellt sinn, bezuele keng Steieren. 80 Prozent! Mir sinn anscheinend net kompetitiv genuch, mee se bezuelen nach ëmmer keng Steieren. D'Kapital bezilt näischt méi a si hunn ze vill Sozialkäschten, soen se. D'Sozialbeiträg sinn hei zu Lëtzebuerg méi déif wéi an eisen Nopeschlänner. Mir sinn trotzdeem dem Här Etienne Schneider no net kompetitiv genuch. Datt mer mat där Politik, déi jo net verhënnert huet, datt d'Aarbechtslosegkeet an d'Luucht geklomm ass, sech näischt wäert weider veränneren, wann een déi nach weider féiert oder vläit am Schlechten, dat wësse mer. Kompetitiv sinn, dat ass dat, woumatter de Minister Schneider, Etienne Schneider, kënnt. Kléngt jo gutt. Kompetitiv muss ee sinn, ne? D'Welt ass e Schluechtfeld ginn, jidderee géint jiddereen. A wann een e Krich gewanne wëll, da muss een esou vill Mënsche wéi méiglech an d'Arméi schécken, mat der Waff an der Hand, fir datt se déi aner ofknallen. An déi, déi, déi dëse Krich decidéiert hunn, wou bleiwen déi? Gutt verstoppt an hire Büroen, op hire Yachten, Fuere mat der Ferrari, mam Porsche oder mat der Rolls Royce, si kënnen sech dat och, jo, et ass Zoufall, mee bon, et ass eng Luxusmark, si fuere wierklech mat Rolls Roycen do rëm, a si kënne sech dat jo och leeschten. Si bezuele keng Steiere méi, keng Sozialbeiträg, an déi normal Leit kënne fir si schufte goen, ëmmer méi fir ëmmer manner. Dat ass Kompetitivitéit. A mir hätte gären, datt den Etienne Schneider eis emol erkläre géif, wat hien ënnert Kompetitivitéit versteet. Den Här Schneider kéint eis emol vu sengen 21 Punkte Programm méi erzielen. Anscheinend däerf d'Ëffentlechkeet näischt dovunner gewuer ginn. Wat huet den Här Schneider ze verstoppen? Wat ass seng verstoppten Agenda? Vill wësse mer jo guer net. Mir hunn den Androck, datt den Här Etienne Schneider eng politesch ganz dubios Roll spillt. Mir wësse just, datt e wëll Premier ginn. Mir wësse just, datt hien den Index wollt ofschafen, mam Jeannot Krecké zesummen. Elo behaapt en de Géigendeel, quitt datt en nach wëllt waarde bis d'Kris eriwwer ass a sou weider. Mee do kann en nach laang waarde mat där Politik, déi hie jo wëllt duerchzéien. Nee, et schéngt esou ze sinn, datt eppes ganz Komesches an der LSAP geschitt ass, datt do Kräfte gewierkt hunn, fir den Etienne Schneider aus dem Nichts un der Spëtzt vun der LSAP ze setzen. Kräften, déi ganz wéineg mat de Gewerkschaften ze dinn hunn, mee éischter mat der Fedil a mat der Bankelobby. Et deet engem och Leed, well trotz aller Kritik wësse mer jo, datt et ganz vill honorabel Memberen an der LSAP ginn, mir kenne se jo och all perséinlech ganz oft, an déi versti jo och net, wat an hirer Partei geschitt ass. Et huet e Putsch an der LSAP stattfonnt. E Putsch, fir déi lescht sozial interesséiert Kräften an der LSAP definitiv ze liquidéieren. Et déit engem och Leed fir dës Memberen, déi elo Plakater wäerten opriichten, Parteiaarbecht wäerte leeschten matzen am Summer, fir duerno och nach d'Wahlen ze verléieren. Mee si wäerten net just d'Wahle verléieren, si hunn hir Partei verluer. D'LSAP huet sech vun der Industrie a Bankelobby kidnappe gelooss. Esou wäit ass et komm. Mee de Kampf ass net verluer. Well 't gëtt nach eng Partei, déi fir de Sozialismus ass a fir d'Aarbechter, déi heescht déi Lénk. Dat si mir. Dat ass soss keen. Dat si mir. A genau sou wéineg, wéi den LSAP-Basismilitant nach versteet, wat mat senger Partei geschitt, versteet kee Bierger, wat mam Land geschitt. Mir wëllen e politesche Broch schafen. Mir wëllen dem Bierger d'Muecht zréckginn. Dat ass ganz konkret. Dat bedeit, datt een nei Reegele schafe soll, déi et erlaben, an allen Domäner, déi d'Mënsche betreffen, méi direkt Muecht kënnen ze kréien, datt een zum Beispill der Chamber méi Muecht gëtt, mee och dem Vollek méi Méiglechkeete gëtt, fir d'Deputéierten ze kontrolléieren, datt een an de Betriber der Belegschaft méi Muecht muss ginn, fir iwwert d'Ausrichtung vum Betrib ze decidéieren. Betriber ginn elo vu Finanzhaie kontrolléiert, déi näischt vum Metier verstinn. Mee déi just d'Sprooch vun de Finanzmäert verstinn a schwätzen an net déi vun de Mënschen. D'Cargolux ass jo e Beispill, vun deem vill geschwat ginn ass. Mee wichteg fir eis ass, datt d'Leit, déi direkt betraff sinn, och matentscheede kënnen, wat produzéiert gëtt, wéi produzéiert gëtt a wat fir eng Mëttelen agesat ginn, wéi geschafft soll ginn, Wien Profitter kritt, wien decidéiert dat dann elo? D'Aktionären zur Zäit, déi decidéieren, wéi eist Liewen auszegesinn huet. Déi sinn déi, déi eis Welt Richtung Chaos dreiwen. Ech hu virdrun drop opierksam gemaach, datt et zu Lëtzebuerg zanter dem Zweete Weltkrich nach ni esou schlecht gaangen ass, zemools op der sozialer Front. Trotz éiwegem Juncker, 80.000 Aarmer ass net normal. Eise Mindestloun muss erhéicht ginn. Mir soen 300 Euro. Mir soen dat net fir näischt. Déi 300 Euro sinn déi, déi feelen, fir iwwert d'Aarmutsgrenz ze sinn. Natierlech muss een den integralen Index erëm aféieren, net dee gedeckelten Index, well dat ass e Kaddo un déi grouss Betriber a soss näischt. An dat wäerte mer reegelméisseg ëmmer erëm erklären. Mir wäerten eis och verstäerkt dofir asetzen, datt eis Proposition de loi, déi ökonomesch Entloossunge bei Betriber, déi Profit maachen, onméiglech mécht, datt déi erëm op den Ordre du jour kënnt. Dofir hu mer och scho vun der Chambre des Salariés, déi dat jo, dee Punkt jo ënnerstëtzt, déi ënnerstëtzen eis och an där Démarche. Jo, well mir si vläit schlecht ugesinn bei de geschnigelten Häre vun der Fedil oder vu 5 vir 12, mee déi kandidéiere jo fir déi Gréng, fir d'LSAP, fir csv. Mee dofir hu mer d'Salariéen op eiser Säit. Mir wéilten, mir hätten Alliéierter, mat deene mir dee Broch hikréie kéinten, politesch Alliéierter. A mir stellen deenen anere Parteien dann och d'Fro, déi behaapten, si wiere fortschrëttlech, Wëllt Dir csv an d'Wüste schécken oder net? Wëllt Dir déi Räich méi besteieren an d'Kafkraaft vun de schaffende Leit eropsetzen? Wëllt Dir d'Kapital erëm esou besteieren, datt mer e finanzkräftege Stat hunn? Wëllt Dir den Index integral an direkt retabléieren? Wëllt Dir d'Buedemspekulatioun bekämpfen? Wëllt Dir d'Bespëtzlung vun de Bierger ofschafen? Wëllt Dir den öffentleche Rentesystem ausbauen a géint all Form vu Privatiséierung vun de Pensioune goen? Wëllt Dir géint all Form vu Privatiséierung vun öffentlechen Déngschter goen an anerer, déi deelprivatiséiert goufen, erëm integral an d'öffentlech Hand bréngen? Sidd Dir bereet, géint de Pabeiertiger vu Bréissel ze goen an all Versuch vun der EU weider ze liberaliséieren ofzeblocken? Oder einfach net ëmzesetzen, dat sinn déi Punkten, déi Lëtzebuerg brauch. Ween ass alles bereet, dee Kampf matzedroen? Dat ass méi wichteg wéi ze wëssen, wee Premier gëtt oder net. An dat muss elo geschéien an net muer. Mir hu Kloertext geschwat a mir wäerte weiderhin Kloertext schwätzen. D'Leit wësse wou se mat eis dru sinn. De Serge Urbany an den Änder Hoffmann hunn dat an deene leschte véier Joer bewisen. Si hu bewisen, wat een alles mat engem Deputéierten hikréie kann. An nom zwanzegsten Oktober wäerte mer beweisen, wat hei alles ze bewegen ass, wann een nach zu méi an der Chamber ass, zu zwee, zu dräi, zu véier oder vläit nach zu méi, well dann, da geschitt eng Saach, da sinn all déi, déi eis verbidden ze dreemen, deene wäerte mer d'Schlofen ofgewinnen. Ech soen Iech Merci.